Cyfarchion o westy yn um, Telford. uh, Wel, rhwng Telford a Ian Bridge, dweud y gwir. Um, uh, felly just, just off yr, y draffordd i bob pwrpas. Um, be dwi'n neud mewn gwesti rhwng Telford a Ian Bridge, fi'n gweld chi'n holi. Wel, dwi ar y ffordd i Loughborough ar gyfer ras traws gwlad. Um, rhedeg i Orchewin Cymru, ydyw? Dych chi'n gweld o'r fest. Um, yn ras, uh, wel, mae, mae o'n British Cross um, Championship, felly ras ola y bencampwriaeth yna, mae'n gyfres o'r rheini wedi bod oedd y gyntaf yng Nghaerdydd nôl y mis ydref, ond mae hefyd yn dyblu fyny fel yr Inter Counties um, uh, maen nhw'n ei alw fo, so ras rhwng sirol am hwnni uh, yn Gymraeg, so hwnna. Um, hi, ia, yeah, wel, dwi'n trio edrych mlaen. Mae'n um, dipyn o, o trec fyny i, i Lyfbro a Bryswith rhyw dair awr a hanner, felly nes i benderfynu dod yn hwyr neithiwr a torri'r siwrna um, yn fan hyn yn, yn Telford, ac uh, ia, di cael noson fach go lew o gwrs, dweud y gwir, yn, uh, yn y gwesti digon di rain yma, um, ond di cael croeso yma, a na, di carfod hogyn Cymro Cymraeg o Gynarfon bore yma, fo the duty manager, nath o gnesu'n uwd i fi, chwarae teg, rhaid fi gael uwd cyn ras. Um, ond, ia, yeah, ydych mae'n at, at redeg prawn yma, na i drio recordio cwpl o vlogs uh, o'r, or Bencampwriaeth. Um, dwi'm yn gwybod be' i ddisgwyl, dwi'n neud o am y profiad y fwy na'm byd, a does na'm does na'm pwysa', yym ma'r safon yn mynd dod yn ofnadwy o uchel, felly dwi jyst yn mynd i redeg yn ngora, a mae yna naw yn y tîm, chwech i sgorio, felly na i jyst trio gorffan mor uchel y gallai, um, trio sgorio i'r tîm gyda lwc, a, um, a gweld sydd eithi, fydd hi'n neis gweld cwpl o, o redwyr dwi'n ffrindiau fy nhw, uh, Mark, uh, Mark Horseman yn un, um, a John Collier yn yr arall, dwi'n gyfarwydd y gosod yn y tîm. Felly, ia, fydd hi'n hi neis cael rhyw um, rhedeg i dîm uh, unwaith eto, a mae wastad yn, yn gret i gynrychioli gorllewin Cymru. Ia, felly dwi wedi cael um, wythnos weddol ysgaf nos os yma, gyda wythnos fawr iawn wythnos diwetha dros 20 milltir. Um, wythnos diwetha yn gynnwys uh, sesiwn speed, uh, echdydd, nes i sesiwn echdydd hefyd, a run tempo ar y cae hefyd, felly tri, tri sesiwn, tair sesiwn mewn ffordd, um, a wedyn run hir, um, oedd yn 23 milltir yn diwedd, felly, um, yeah, sesiwn wythnos eitha trwm mewn ffordd uh, o marfer os oes diwetha, felly os oes yma dwi wedi lleihau dipyn a cael um, wsnos debyg i be fyswn i'n gael wrth baratoi um, ar gyfer ras, uh, os na, fyswn i'n paratoi ar gyfer marathon, felly. Um, ia, felly, dwi'n bod, nes, nes, i, nes i ddim wir wneud hynny, gysi fy tip yr arferol cyn um, y ras tros gwlad yn pen bre, felly gan i weld os neitho uh, wahaniaeth heddiw bod fi wedi cael bach mwy o orffwys os oes yma ddim wedi rhedeg mor galed yn ystod yr wythnos. Wel, dwi wedi uh, cyrraedd preswyl tol y byn hyn, lle mae'r uh, rasio heddiw. Um, mae'n dweud bod o'n agoriad llygad i ddeud y lleia. Mae'n um, well, ma anferth, mae'n fatha steddfod, ond uh, dwywaith y maint. Um, Ie, yeah, felly mae o'n Mae'n fwy na beth ni'n disgwyl i fod yn onest. Um, Dwi'n crwydro rownd ar hyn o bryd. A dipyn amser tyn yn ras i. Wel, ddech chi'n eich ddechrau tu ôl fi fanna, mae'n siŵr. Um, ystod dina yma. O'n i wedi... Um, Gwrdd cael coffi bach ar y ffordd heb lwyddo. Felly, i'n meddwl cael coffi bach o, mae gennau gwbl oriau tan y ras. Ond dwi'n ei weld bod panad yn 2.50, felly Fel cerddi da, bosib na i um, na i sgipio y coffi. A...

Ww, iawn, dwi'n ôl yn y car rwan, um, wedi rhedeg, cael bach o warm down, mae wedi tywelu dipyn mae wan, unwaith mae'r um, rhasys plant di bod, rhasys uh, ieuenctid, felly mae, mae uh, wel, da chi'n gweld y lle'n tywelu, felly um, lot o rieni, cefnogwyr yn mynd, ond um, Ia, mae yna dipyn o gyw i fynd allan, felly yn ei ôl, swn i'n cael warm down fach tra bod fi'n disgwyl. Um, ia, siwrna hir nôl o'n i Aberystwyth ar ôl ras... ras erchyll. Dwi'n meddwl di'r unig air oedd y mwd yn ofnadwy. Um, safon, o'n i'n disgwyl i safon fod yn uchel, ond oedd o'n just yn, ia, yeah, Ah, dwi'm wedi gweld y fath beth, ynddo. Um, dwi'm yn gwybod, dwi'm yn meddwl bod fi wedi rhedeg yn arbennig o dda, ond o dan yr amgylchiadau, dwi'n meddwl bod fi wedi bod yn oce. Okay. Uh, dwi'n meddwl mae fi oedd ail sgoriwr y tîm um, Gorllewin Cymru, felly gorau bod yn ddigon bodlon efo hynny am o'n i. Um, dim syniad lle o'n i o ran y ras. Uh, o'n i'n agos i'r blaen, dwi'n gwybod y cymaint o hynny. Uh, ond ia, yeah, oedd y safon yn, yn wellgod. Ydych chi'n gweld rhai o'r bobl yma, ydych chi wedi um, gweld nhw'n rhedeg ar teledu ac yn, um, yn y cylchgronau ac ati. Um, a ia, gweld nhw ar y llinell wrth o'ch ochr chi, mae o'n... Ia, mae'n... A wedyn gweld nhw'n rhedeg i ffwrdd i'r pellter, mae'n dod â'ch traed chi'n ôl i'r ddeiar yn bendant, ynde? Ond Ia, mae'n brofiad da dwi'n meddwl, yym, a wedi mwynhau, er bod fi ddim yn mwynhau ar y pryd, ond dwi'n meddwl fydda i yn yn sicr yn edrych nôl arno fo fel fel profiad gwerth chweil. Felly, ia, edrych ymlaen i gael panad fach yn rwla rŵan ar y ffordd nôl, ac yym... O ia, a mae Cymru yn herio Lloegr yn y rygbi wrth gwrs, felly o leiaf fydd gynna i rywbeth i rando arno fo ar y ffordd nôl.